Bu ajaýyp baýramçylygyň şanyna paýtagtymyz Aşgabatda we ýurdumyzyň welaýatlarynda geçirilen dabaralar halkymyzyň şatlygyna şatlyk goşup, ruhubelentlik paýlady. Çagalary goramagyň halkara güni mynasybetli paýtagtymyzyň medeni-dynç alyş seýilgähleri şatlyk-şowhuna, aýdym-sazlara, bagtyýar nesliň şadyýan gülkülerine beslendi. Çagalar bu dabaralaryň baş gahrymanlary boldular. Bagtyýar zamanamyzyň bagtly körpeleriniň aýdym-sazly çykyşlary baýramçylyk çäreleriniň şowhunyny has-da artyrdy. Körpe nesiller özleriniň şirinowaz aýdymlaryna, şadyýan tanslaryna, bagtyýar çagalygy peşgeş berendigi üçin döwlet Baştutanymyza tüýs ýürekden hoşallyk bildirdiler. Giňden ýaýbaňlandyrylan baýramçylyk dabaralary Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň, Çagalaň ähli arzuwlarynyň hasyl bolýan eýýamyna öwrülendigini nobatdaky gezek tassyklady. Ýurdumyzyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi tarapyndan geçirilen çäre-de örän täsirli boldy. Çagalary goramagyň halkara gününe bagyşlanyp, paýtagtymyzyň çagalar edaralarynda, mekdeplerinde bolan dabaralaram şatlyk, şowhuna beslendi.
Çagalary goramagyň halkara gününe bagyşlanyp Ahal welaýatynda geçirilýän medeni-köpçülikleýin çärelerem il-günümiziň durmuşyň gül-gunçalary bolan körpelere belent söýgüsiniň, mähriniň aýdyň nyşanyna öwrülýär. Gökdepe şäheriniň baýramçylyk görnüşinde bezilen seýilgähinde geçirilen dabarada etrabyň çagalar sungat mekdebinde tälim alýan zehinli körpeleriň ýerine ýetiren çykyşlary hemmelerde göwün göteriji duýgulary döretdi. Olaryň ussatlarça aýdan aýdym-sazlaryna we tanslaryna mukaddes ata Watanymyzyň, berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwrüniň hem-de erkana çagalygyň waspy hasam belent ýetirildi. Çagalary goramagyň halkara güni mynasybetli geçirilýän dabaraly çäreler Balkan welaýatynyň etrap-şäherlerinde-de barha giň gerim alyp, özboluşlylygy, täsirliligi bilen tapawutlanýar. Türkmenbaşydaky nebti gaýtdan işleýän zawodlar toplumynda çagalaryň arasynda Bagtyýar çagalygyň ýurdy ady bilen guralan dabarada zehinli körpeleň ýerine ýetiren döwrebap aýdym-sazlary, guralan täsin oýunlar körpeleň şadyýan gülkülerini al-asmana göterdi. Balkan welaýatynyň Balkanabat şäherindäki Neftçiler medeniýet köşgünde geçirilen aýdym-sazly dabara-da çagalary goramagyň halkara gününe bagyşlandy. Onda çagalar baglarynyň bagtyýar körpeleri şirin owazly aýdymlary bilen Garaşsyz Watanymyzy, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüni, hormatly Prezidentimiziň dünýä ähmiýetli işlerini, bagtyýar çagalgy belent ruhda wasp etdiler. Çagalary goramagyň halkara güni mynasybetli dabaralar Daşoguz welaýatynda-da giň gerim aldy. Daşoguz şäheriniň Dostluk seýilgahynda geçirilen çärä dürli ýaşdaky, dürli kärdäki adamlar, ýaşuly nesliň wekilleri şeýle-de bagtyýar çagalar uly höwes bilen gatnaşdylar. Çeper öwütjeňleriň Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüni, eziz Diýarymyzy, eşretli durmuşymyzy wasp edip, ýokary ruhubelentlik bilen ýerine ýetiren göwün göteriji çykyşlary dabaraň şatlyk-şowhunyny has-da artdyrdy. Şonuň ýaly hem tans toparlary tarapyndan ýerine ýetirilen aýdym-sazly, joşgunly çykyşlar özüne çekijiligi bilen biri-birine utgaşdy. Şeýle-de çagalaň sportuň dürli görnüşleri boýunça ýerine ýetiren görkezme çykyşlary diýseň täsirli boldy. Daşoguz welaýat çagalar öýünde hem-de Daşoguzyň Eneň we çagaň saglygyny goraýyş merkezinde-de Çagalary goramagyň halkara gününe bagyşlanyp aýdym-sazly baýramçylyk dabarasy geçirildi. Dabaralarda körpe zehinleň ýerine ýetirmeklerine labyzly, çeper okalan goşgular, ýakymly aýdymlar bagtyýar körpeleň şatlyklaryna şatlyk goşdy. Şanly senä bagyşlanyp welaýatyň ähli etraplaryna we şäherlerine geçirilen çäreler hem ýokary ruhubelentlige beslendi. Boýdan-başa ýokary ruhubelentlige beslenen bu dabarlarda zehinli çagalaryň ýerine ýetiren joşgunly çykyşlary bolsa, dabaraň şatlyk-şowhunyny hasam artdyrdy. Dabaraň dowamynda ýerine ýetirilen aýdymlarda, sazlarda, tanslarda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň, eziz Watanymyzyň, türkmen mukaddeslikleriniň, dost-doganlygyň, bagtyýar çagalygyň waspynyň ýetirilmegi bolsa has tolgundyryjy boldy. Baýramçylygyň şanyna ýurdumyzyň Lebap welaýatynda geçirilýän çäreler hem biri-birine ulaşýar. Baýramçylyk çäreleriniň giň gerim alýan häzirki günlerinde welaýat merkezi Türkmenabat şäheriniň Bahar kiçi etrapçasynda täze çagalar sport meýdançasy gurlup ulanmaga berildi. Hormatly Prezidentimiziň beýik peşgeşine şäheriň çagajyklarynyň şatlygynyň çägi ýok. Meýdançany ulanmaga bermegi mynasybetli gurnalan çäre ýokary ruhubelentlige beslendi. Bu ýerde ýaňlanan joşgunly aýdymlarda Watan mukaddeslikleriniň, bagtly çagalygyň, ajaýyp zamanamyzyň nurana waspy özüniň ajaýyp beýanyny tapdy. Türkmenabat şäheriniň Ene mähri seýilgähinde Bal süýji ballanam bala süýji ady bilen geçirilen medeni dynç alyş çäresi hem özüniň täsirligi bilen tapawutlandy. Gyzykly gurnalan şowhunly çärede körpe aýdymçylar, tansçy oglan-gyzlar özleriniň baýramçylyk çykyşlaryny tomaşaçylara hödürlediler. Lebap welaýat atçylyk sport toplumynyň Owadan aýdym-saz merkezinde Gül çagalar, Watanymyzyň geljegi atly geçirilen şowhunly çäre-de baýramçylygyň şanyna bagyşlandy. Ýüzleri nurana, şadyýan çagajyklaryň ýerine ýetiren göwün göteriji tanslary, belentden ýaňlanan hoş owazly aýdymlar dabara gatnaşyjylarda egsilmez şatlyk duýgularyny ördi.